Här Clement, Dir hutt d'Wuert. Merci, Här President. Här President, léif Kolleeginnen a Kolleegen, Mënscherechtsverletzunge ginn et schonns genee esou laang, wéi et Mënscherechter selwer gëtt, vläicht esouguer méi laang. Obwuel d'Konzept vun de Mënscherechter op der Idee baséiert, dass et Rechter ginn, déi jidderengem alleng opgrond vu senger Existenz als Mënsch zoukommen, huet d'Realitéit ëmmer erëm gewisen, dass mer Mënsch sinn, alleng, leider nach laang keng Garantie vun de Mënscherechter ginn ass. Vill méi hänkt et um Wëlle vun deenen, déi d'politesch Muecht hunn, ob si sech dofir asetzen, datt d'Mënscherechter an hirem Staat respektéiert ginn oder net. Wien an engem Staat lieft, deen d'Mënscherechter respektéiert, hält et hëlt et vill ze oft fir selbstverständlech, datt jiddereen an de Genoss vu senge Rechter kënnt. Wien awer ënnert de Mënscherechtsverletzunge vu sengem Regime ze leiden huet, muss heefeg um eegene Kierper spieren, wéi ofhängeg seng Rechter als Mënsch vun deene Rechter sinn, déi de Staat, an deem hie lieft, him accordéiert. Ëmsou méi wichteg ass et, datt et Persoune ginn, déi de Courage hunn, sech fir hir Rechter a fir déi vun hire Matmënschen anzesetzen. Dofir wëll ech un dëser Stell explizit och all deenen e grouse Merci soen, déi sech weltwäit fir d'Verteidegung vun de Mënscherechter asetzen. Si gi mat hirem perséinlechen Engagement heefeg héich perséinlech Risiken an, well si duerch hiren Aktivismus net seele selwer zur Zilscheif vu Repressioune ginn. Grad wann et ëm politesch Meenungs a Versammlungsfräiheet geet, gi politesch Aktivisten an Demonstranten oft ënnert dem Virwand vun der Terrorismusbekämpfung an der Staatssécherheet vun hire Rechter ausgeschloss. Aus dem Irak an dem Iran hunn eis an de vergaangene Méint a Wochen ëmmer erëm Meldungen erreecht vun Demonstratiounen, déi vu staatlecher Säit aus mat Gewalt zerschloe goufen an eng grouss Zuel u Blesséierten an Doudegen zur Konsequenz haten. an och zu enger héijer Unzuel u Verhaftunge gefouert hunn. Dat selwecht gëllt fir vill aner Länner am Noen a Mëttleren Osten. Berichter vun ënnert anerem Amnesty International a Human Rights Watch si vill ze laang. A Saudi-Arabien gi regimkritesch Journaliste festgeholl an am Oman Zeitungen zougemaach. An Ägypte gëtt haart géint Oppositioneller virgaangen an am Bahrain sëtze vill Persounen opgrond vun hire politeschen Iwwerzeegungen a Prisongen, an deene si Mësshandlungen ausgesat sinn a keng oder nëmmen eng onzuräichend medezinesch Versuergung erhalen, während si op hir Verhandlung viru Geriicht waarden. E faire Prozess? Erwaart se dobäi nëmmen an deene seelenste Fäll. D'Recht op eng fair Procédure judiciaire an op Rechtsbäistand gëtt duerch Masseverhandlungen ënnergruewen an och mënscherechtswierdreg Strofe wéi d'Doudesstrof an den Entzuch vun der Staatsbiergerschaft ginn ëmmer nach verhaangen. Virun e puer Wochen eréischt huet eisen Ausseminister an enger Äntwert op eng Question parlementaire vu mer bestätegt, datt nach de Januar schonns erëm zwou Persounen de Mohamed Ramadan an den Hussein al-Mussa am Bahrain zum Doud verurteelt goufen. Et ass wichteg, datt mir bei esou Urteeler net roueg bleiwen. Et ass wichteg, datt mir eis ëmmer erëm a kloer géint Strofe wéi d'Doudesstrof oder d'Denaturaliséierungen ausschwätzen. Mir hunn dat an der Vergaangenheet gemaach a mir sollten dat och an der Zukunft maachen. Duerch Denaturalisatioune gi Mënsche staatelos a verschwanne mam Verloscht vun hirer Citoyennetéit aus dem ëffentlechen a gesellschaftleche Liewen. Si kënne keng Aarbechtskontrakter méi agoen, sech legal keng Haiser kafen oder lounen, sech net bestueden an hir Kanner oft net an d'Schoul schécken. Well Staatelousegkeet souguer verierft ka ginn, heescht dat, datt mer hei Generatiounen laang se vun hire Mënscherechter ewech halen. All déi kleng Momenter, an deene mir, ouni grouss driwwer nozedenken, eis Carte d'identité oder eise Pass presentéieren, stelle fir staatelos Persounen indepassabel Barrièren duer. Wéi mer an der Kommissioun iwwert d'Immigratioun an Asyl geschwat hunn, war dat nëmmen e klengt Thema. Et ass zu Lëtzebuerg kee grousse Problem, an dach ginn et ëmmer erëm Leit, bei deene keng Nationalitéit Mee virläit. Weltwäit sollen no Schätzunge vun der UN ronn 4 Millioune Mënsche staatelos sinn. Vill vun dëse Persoune waren awer net, wéi am genannte Beispill, Affer vun enger mënscherechtswiddreger Denaturalisatioun, mee goufe schonn als staatelos Persoun gebuer oder sinn duerch aner äusserlech Ëmstänn staatelos ginn. Et ass also wichteg, hei eng Differenzéierung ze maachen. Mee och d'Virenthale vun enger Staatsugehéiregkeet ass eng Mënscherechtsverletzung. Dëse Problem weist sech zum Beispill am Fall vun de Bidun, déi keen offizielle Status als Bierger vum Kuwait hunn an heefeg keng Identitéitspabeiere besëtzen an esou vun de Biergerrechter ausgeschloss ginn. Esou ass am Land eng Zwou-Klasse-Politik entstanen, déi Mënscherechtsverletzunge vun enger Klass toleréiert, wärend déi aner begënschtegt gëtt. En änlechen, wann awer fir déi Regioun och ganz spezifesche Problem gëtt et an Israel. Och hei ass de Problem vun der Staatelosegkeet net onbekannt an d'Recht op eng Citoyennetéit D'Verbuet vun Diskriminéierung an d'Recht op e Liewen a Fräiheet gi villfälteg ageschränkt, wärend eng Zwee-Staate-Léisung ëmmer méi extrem onwahrscheinlech schéngt. Här President, ech sinn an e puer Minutte grad op sechs verschidde Länner agaangen, deenen eigentlech jeeweils eng eegen Aktualitéitsstonn oder eng Interpellatioun kéint gewidmet ginn, an et wäerten nach eng Rei Beispiller aus weidere Länner kommen. Wann ech hei an zéng Minutten en Tour duerch de Mëttleren an Noen Oste man, Da geet et mer net drëm en Uerteel doriwwer ze fällen, wou et déi schlëmmste Mënscherechtsverletzunge gëtt. Da geet et mer net drëm d'Mënscherechtsverletzunge vun engem Staat duerch d'Duerstellung vun anere Verstéiss an engem anere Staat ze relativéieren oder esouguer z'excuséieren. All Mënsch, dee wéinst senger politescher Iwwerzeegung am Prisong sëtzt, dee wéinst senger sexueller Orientéierung gefoltert gëtt, dee keen Eegentum a keng Bildung kritt, oder dee sech net fräi beweege kann, well en an deen Territoire, an deem e lieft, net verloossen däerf, ass een ze vill. Hannert all Beispill vu Mënscherechtsverstéiss stiechen individuell Schicksaler, a keen Eenzelfall relativéiert een aneren. Wann ech haut esou vill Beispiller uféieren, da maachen ech dat an der Hoffnung, dass eist Bewosstsein fir d'Situatioun am Noen a Mëttleren Osten doduerch méi konkret gëtt. Wann een an de Medie vu Gewalt géint Fraen am Afghanistan héiert an ee liest, datt am leschte Rapport vun Amnesty International steet, datt 3.500 Meedcher am Joer 2017 a vun Taliban besate Gebidder net méi an d'Schoul konnte goen, da verschwënnt hannert der Abstraktheet vun den Zuelen an der Mass vun de Fäll vill ze oft dat perséinlecht Leed. vun all eenzelne Mënsch. Et feelt eis haut net un Informatiounskanäl fir iwwer Mënscherechtsverletzunge gewuer ze ginn. Wat eis feelt ass e Bewosstsinn dofir wat mir do iwwerhaapt héieren a gesinn. Wann an de Medie Berichter gi sinn iwwer d'Bombardementer a Syrien oder a Libyen, iwwer eng Millioun syresch Flüchtlingen am Libanon oder iwwer d'humanitär Kris an d'Presenz vu Kannerzaldoten am Jemen, dann huele mir dës Informatiounen oft just nach Niewebäi wouer. Da riicht eise Bléck sech net op déi Mënschen, da gesi mir just eng Iwwerschrëft méi an der Zeitung, déi ausgesäit wéi der schonns esou vill virdrun. Jo, Mënscherechter an d'Zuel vun hire Mëssuechtunge sinn abstrakt, déi ganz konkret an aktuell Mënscherechtsverletzunge sinn et awer net. Dofir däerfe mer net ewechkucken. All eenzelen heibannen an och all eenzelen dobaussen huet d'Méiglechkeet, duerch seng Stëmm a säi Bléck, an den Noen a Mëttleren Osten en Ënnerscheed ze maachen. De Fait, dass Exekutiounen an aner am Westen ëmstridden Urteeler am Bahrain oder a Saudi-Arabien beispillsweis oft op Deeg geluecht ginn, un deenen d'westlech Opmierksamkeet tendenziell geréng ass, weisen, dass et dëse Länner net egal ass, wéi anerer iwwer ze denken. Dass eist Land kleng ass an eis Stëmm eleng net vill Gewiicht huet, entbënnt eis net vun eiser Pflicht, eise Bäitrag ze leeschten. Dofir hunn ech dës Aktualitéit schonn haut ugemellt, well et méi wéi jee aktuell ass, datt Mënscherechter am Noen an am Mëttleren Oste mat Féiss getrëppelt ginn. Demonstranten, déi fir hir Demokratie oder fir hir demokratesch Rechter op d'Strooss ginn, ginn

Schlussendlech géif ech mech awer nach freeën, wann de Minister a senger Äntwert um Schluss vun dëser Aktualitéitsstonn nach e bëssen Zäit géif fanne fir op e puer méi konkret Froen ze äntwerten. Ginn et oder kéinten et an Zukunft vu lëtzebuergescher Säit aus Offere gi fir Mënscherechtsverdeedeger, déi opgrond vun hirem Engagement Repressiounen ausgesat sinn, humanitär Visaen auszestellen? Wär et an deem Kontext esouguer denkbar, Mënscherechtsverdeedeger déi lëtzebuergesch Nationalitéit unzebidden, falls si denaturaliséiert goufen? Wéi gëtt mat staatelouse Persounen ëmgaan, déi zu Lëtzebuerg ukommen? Wéi gëtt gekläert, ob dës Persoune wierklech keng Citoyennetéit méi hunn, respektiv wéi se dës kéinte recouvréieren? Wéi kënnen déi eenzel Biergerinnen a Bierger, déi de Mënscherechtsverteideger an Affer vu Repressiounen am Noen a Mëttleren Osten gären hir Ënnerstëtzung zoukomme loossen, dat dem Minister senger Aschätzung no am beschte maachen? Dat sinn e puer konkret Froen. Ech hunn awer och nach e puer konkret Opfuerderungen un d'Regierung, wann et ëm d'Mënscherechter geet, nämlech de Kontakt ze siche mat deene Länner, bei deene Länner dofir z'intervenéieren, mat mënscherechtswiddrege Praktiken opzehalen, den Drock oprechtzerhalen a gläichzäiteg da reegelméisseg der Chamber Rapport doriwwer ze ginn. Dofir deposéieren ech dann nach eng Motioun, Här President. Merci. Dann villmools Merci.